Sizden öňkülere farz edilişi ýaly size-de agyz beklemek farz edildi. Umyt ki takwalardan bolarsyňyz. Allatagala Mübarek Kitaby Kur'an-y Kerimde iman edenlere ýüzlenip näme diýýär? Eý iman edenler diýýär. Eý iman edenler! Ýagny Alla we Resulyny, Kur'any, ahyrýeti tassyk eden kişiler! Allah Tagala sizden öňkülere farz edişi ýaly, Ramazan aýynda agyz beklemegi, oraza tutmagy farz etdi diýip aýdýar Allah Tagala. We bilişimiz ýaly, Ramazan aýy musurman doganlar iň fazyletli, iň sogaply aýdyr. On bir aýyň soltany diýip näme? Halk içinde aýdylýar. we Ramazan aýynda agyz beklemek, oraza tutmak yslamyň bäş esasynyň biridir. Bu barada Buhary we Muslimde gelen hadysynda Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýýär, Buniyel islamu ala hams, şahadatu an la ilaha illallah we anna Muhammeden rasulullah, we ykamy salah we ita'iz zakah we sowmy şahri ramazan we hajjil beyt. Aýdýar Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Islamyň esasy bäşdir. La ilahe illallah ve Muhammedur Resulallah, yani bir Allah'dan başka hak ilah, ilah, hak mabut yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ilçidir deyip şayatlık getirmek. Namaz kylmak, zekat bermek, Ramazan aýynda agyz beklemek we haja gitmek. We Muslimde gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekul:

namazyna çenli juma namazy, bir Ramazan aýyndan indiki Ramazan aýyna çenli Ramazan aýy uly günälerden başga günäler üçin, ýagny kiçi günäler üçin kefaretdir, ýagny bagyşlanmagyna sebäpdir diýip aýdýar. Bäş wagt namaz, her namazyň aralary,

We şeýtanlar zynjyrlanar diýýär. Bu-da näme? Ramazan aýyna mahsus zatlardan biri şol. Ramazan aýynda şeýtanlaryň näme? Täsiri azalýan eken. We şonuň üçin hiç namaza gelmeýän, mesjide gelmeýän, din-diýanatdan uzak bolan adamlaryň hem näme? Ramazan aýynda Şul haýyr-sogaba, mesjide, tarawa namazyna agyz beklemäge agzaçarlary näme? Ymtylyşyny görýäris. Şuň nämäň alamaty? Şeýtanyň Ramazan aýyna zynjyrlanýandygynyň we täsiriniň azalýandygynyň alamaty. We şonuň üçin musulman doganlar Ramazan aýynda şer'i sebäpsiz, şer'i sebäpsiz diýenimiz näme? Käbir adamlar bar, şolara Ramazan aýynda agyz beklemezlige ursat berilýär. Agyz beklemezlige rugsat berilýär. Mysal üçin, göwreli bolsa, çaga emdirýän bolsa we hassa bolsa, ýolagçy bolsa ýa-da gutulmak umydy bolmaýan hassa bolsa ýa-da näme tapdan düşen garry bolsa, şulara agyz beklemezlige rugsat berilýär we şularyň näme sebäbi şergyý sebäp diýilýär. Emma sebäpsiz, üzürsiz Ramazan aýynda agyz beklemezlik, iýip-içip ýörme, iýip-içip ýörmeklik uly günälerden hasaplanýar. We şonuň üçin musurman adam eger üzri bolmasa Ramazan aýynda agyz beklemän gezmegi, iýip içip ýörmekligi gaty erbet zat we gaty uly güne. We Allatagalaň öňünde uly günäkärçilik we ahyrýetde ýüzgaralyk şu. Uly bir günäkärçilik, yslamyň bäş esasyndan birini amal edenok. Nebsine eýerip näme bir gyra. Taşlaýa şu uly bir erbet bir günä musurman doganlar. Şundan gaty ägä bolalyň. We Ramazan aýynda üzürsiz iýip içip ýörmeklik Ramazan aýyň hormatyna syla sylagsyzlyk etmek, bihormatlyk etmek, gadyr näme? Bigadyrlyk etmek. Allatagalaň on bir aýdan tapawutlandyryp goýan mübarek aýyna garşy, ýagny onuň öňünde Ramazan aýyna edepsizlik etmek, sylag-hormatsyzlyk etmek. Şonuň üçin musurman doganlar gaty erbet zat Ramazan aýynda iýip-içip ýörmeklik. Agyz beklemän ýörmeklik, üzürsiz. Ägä bolalyň, ägä bolalyň, hökman suratda näme agzymyzy bekläliň. Nebsimize uýmalyň, şeýtanyňam täsiri azalýar bu aýda. Hawa näme şonuň üçin hökman suratda agzymyzy bekläliň.